Kolleeginnen a Kolleegen, mäin Numm ass Carole, ech sinn eng 27 Joer al Bauingenieurin mat CDI an ech wunnen nach am Hotel Mama. A ganz éierlech, esou agreabel datt dat och ka sinn, ech sinn net fräiwëlleg an där Situatioun an ech sinn et och net alleng, well fir meng Generatioun ass et net onnormal mat Mëtt 20 nach doheem ze wunnen. D'Wunnengsproblematik, déi mer virun zéng Joer mol haten, huet sech an der Tëschenzäit an eng manifest Kris verwandelt, déi an der Mëtt vun der Gesellschaft ukomm ass. Et ass net méi just eng Randgrupp, déi Schwieregkeeten um Wunnengsmoart huet, mee de Mangel ass esou grouss an d'Präisser esou horrend héich, datt Leit mat duerchschnëttlechem Akommes zum Deel jorelaang eppes Passendes sichen. Virun allem jonk Famillje mat e puer Kanner, fir déi ass et quasi onméiglech eng Wunneng ze fannen. Jonker, déi net wéi ech d'Méiglechkeet hunn, bei hiren Elteren ënnerzekommen, liewen oft ënner katastrophalen Ëmstänn. An awer huet een d'Gefill, datt den néidege Sënneswandel just bei ganz wéinegen ukomm ass. Virun zwou Woche war eng Consultatiounsdebatt zu deem Sujet an der Chamber. Alt erëm gouf stonnelaang geschwat. Alt erëm huet jiddereen erkläert, dass en sech dem Problem bewosst ass an dass endlech muss gehandelt ginn. Alt erëm. Et si verschidde Pisten op den Dësch komm, déi net oninteressant sinn, mee den Zäitpunkt, wou et duergaange wier, Baulandverträg ofzeschléissen a sech dofir op d'Schëller ze klappen, deen ass scho laang eriwwer. Mir wäerten net méi all kënne liewen, wéi dat fir eis Elteren an eis Grousseltere selbstverständlech war. Net jiddereen wäert kënnen an engem Haus wunnen an net jiddereen wäert kënnen Propriétaire si vu sengen eegene Wänn. Dat wëll awer och net jiddereen. No menge ganz bescheidene Studentejoren zu Kaiserslautern hunn ech méi wéi genuch Scholden ofzebezuelen. Ech, sou wéi vill Leit aus menger Generatioun, wëllen a kënnen net wéi selbstverständlech ëmmer weider Prêten ophuelen, just fir en Daach iwwert dem Kapp ze hunn. D'Demande fir ze lounen ass do, an dowéint muss och d'Politik vill méi an déi Richtung goen. Méi Rechter fir Locatairen an eng sënnvoll Mietpreisbrems, déi och ugewannt gëtt. Ech erënneren drun, datt mir als Lénk an der Tëschenzäit zwou Gesetzespropositiounen an der Chamber agereecht hunn. Déi eng soll den Zougang zum Wunnengsmoart fir Locatairen erliichteren, duerch méi niddereg Kautiounen an de Bestellerprinzip bei den Agencen. Wien eng Agence beoptraagt, dee soll logescherweis se och dann d'Käschten dofir droen. Mat eisem zweete Gesetz wëlle mer eben esou eng Mietpreisbrems aféieren, déi zum engen esou berechent gëtt, dass se och Sënn mécht, an zum aneren och vum Locataire méi einfach iwwerpréift ka ginn. Just well vill Leit sech net virstelle kënnen, an anere fir si ongewinnte Konditiounen ze liewen, heescht net, dass d'Demande net do ass. Lounen, Wunngemeinschaften, Kooperativen, Méigeneratiounen-Haiser, d'Iddien sinn do, mee oft schwiewe se am Raum, ouni dass e legale Kader geschaf gëtt. Alleng schonn de Fait, dass eng Persoun keen RMG ka bezéien, wa se an enger Wunngemeinschaft lieft, well dës als ee Menage ugesi gëtt, ass zudéifst ongerecht a gläichzäiteg kontraproduktiv. Leit, déi schonn net vill Suen hunn, si gezwongen, zu méi héije Käschten eleng ze wunnen, fir déi Ënnerstëtzung ze kréien, déi hinnen zousteet. Wat eng Wunnéng méi kleng ass, wat de Meterkareepräis erop geet. Dowéint gëtt et héich Zäit, dass mer den Zougang zu Colocatioune vereinfachen. Ausserdeem komme mer einfach net derlaanscht, iwwer de Stellewäert vum Privateegentum ze diskutéieren. An der däitscher Verfassung steet, Eigentum verpflichtet. Zu Lëtzebuerg net. Dobäi misst et dach nëmmen natierlech sinn, datt een als Proprietär och eng Verantwortung huet vis-à-vis vum Rescht vun der Gesellschaft. Mat grousser Muecht kënnt och grouss Verantwortung. Natierlech wëlle mär net jidderengem säi Besëtz ewechhuelen, scho guer net der Bomi hiert Haus, wa se an d'Altersheem geet. Wéi sot den David sou schéin an der Chamber als Äntwert op dat Argument, Dat si Fake News, loosst déi Bomi endlech a Rou. Mee wat entsprécht der Realitéit? Eng Minoritéit ass am Besëtz vun enger Majoritéit vun Terrainen an eilstoenden Haiser. De Wäert dovun klëmmt all Dag weider. Déi grouss Proprietären hunn iwwerhaapt kee Grond, hire Besëtz deemnächst op de Marché ze ginn. Well sou genuch Suen an hiren eidelen Terrain, dee kënne se als Investitiounsulag gesinn. Sou laang net gebaut gëtt, klëmmt de Wäert. Gläichzäiteg huet meng Generatioun keng Chance sech ze entfalen an eng Zukunft ze plangen, well d'Moyenen einfach net do sinn. Ass dat da wierklech gerecht? Wat wëlle mär als Lénk? Mär wëllen Taxen erhiewen op dem Leerstand. Wie wierklech wëll spekuléieren a senge Matmënsche Wunnraum virenthalen, dee soll zumindest bezuelen an ëffentleche Wunnengsbau matfinanzéieren. A mir wëllen d'Méiglechkeet vun enger temporärer Enteegnung aféieren, temporär wuelverstanen. Wann eng Wunneng éiweg eidel steet, da geet et iergendwann duer. Dann ass et um Staat, fir enger jonker Koppel eng Chance ze ginn, déi Wunneng ze lounen. A wann da bis e Locataire fonnt gouf, da kann de Proprietär seng Wunneng gär zeréckkréien an e kritt natierlech och de Loyer. Mee heiansdo muss een zu sengem Gléck gezwonge ginn. Mir mussen ëmdenken. Et brauch endlech de politesche Courage, fir méi radikal Schrëtt ze goen, an dat net nëmmen am Logementsdossier. Kolleeginnen a Kolleegen, Ech sinn nach guer net esou laang politesch engagéiert, an awer hunn ech schonn d'Gefill, elo mech ëmmer erëm ze widderhuelen, Déi sozial Schéier geet auserneen, déi Räich ginn ëmmer méi räich an ëmgedréit. Dir kennt d'Zuelen, an awer mengen ech, datt et wichteg ass, se nach eng Kéier ze nennen. Den Aarmutsrisiko läit hei am Land bei bal 17 Prozent. All véiert Kand zu Lëtzebuerg lieft ënnert der Aarmutsgrenz. Bei elengerzéienden Elteren ass et bal d'Hallschent. An 12 Prozent vun de schaffende Leit leien ënnert der Aarmutsgrenz, sinn also sougenannte working poor. Déi Zuele sinn engem Land wéi Lëtzebuerg net würdeg. Mee amplaz datt déi Zuele schockéieren, datt et ee Rumoren an der Gesellschaft gëtt, héieren ech ëmmer méi oft, mir sollten dach frou sinn. Eis geet et dach gutt. Leit an eisen Nopeschlänner wiere frou, wa se eise Mindestloun hätten. Leit, déi esou Aussoe maachen, hunn am Allgemengen zwou Gemeinsamkeeten. Éischtens hu warscheinlech nach ni misse vum Mindestloun liewen, ni misse 40 Stonnen oder souguer méi schaffen an um Enn vum Mount awer net wësse wéi se de Frigo solle fëllen. An déi Leit hunn och einfach näischt verstanen. D'Héicht vun engem Salaire ass ëmmer relativ an et kann ee se net beurteelen onofhängeg vun de Liewenshaltungskäschten, onofhängeg vun deem Betrag, deen ee statistesch brauch, fir an engem Land anstänneg liewen ze kënnen. An dee Betrag kenne mer. De Statec huet virun engem gudde Joer ausgerechent, datt en Allengstoenden e bësse méi wéi 1900 Euro de Mount brauch, fir anstänneg ze liewen. Dobäi kënnt, datt d'Wunnkäschten am leschte Joer ëm 4,9 Prozent gestige sinn. Den aktuellen, net qualifizéierte Mindestloun läit brutto genau 26,86 Euro iwwert deem Montant vum leschte Joer. No Ofzuch vu Steieren ass et deemno laut Statec net méiglech, mam Mindestloun anstänneg zu Lëtzebuerg ze liewen. Kee Wonner also, datt ëmmer méi Leit zu de Working Poor gehéieren. Guer net ze schwätze vun deene Leit, déi den RMG bezéien. Dee gouf mat der Reform elo ëmgenannt a REVIS, also Revenu d'inclusion sociale. Dat ass absurd. Wéi soll e Revenu eng sozial Inklusioun garantéieren, wann en ënnert der Aarmutsgrenz läit? Mir liewen an engem Land, dat net ophale kann, Ultraräichen op der ganzer Welt Kaddoen ze maachen, dat multinationalen Entreprisen wéi Fiat an Amazon Steiervirdeeler an dräistelleger Milliounenhéicht gëtt an, nodeems et dowéint verklot gëtt, sech weigert, déi Suen anzekasséieren. E Land, dat Privatpersounen Openthaltsgeneemegunge schenkt, wa se tëscht enger hallwer an 20 Milliounen Euro an eng Entreprise oder e Finanzinstitut investéiert. E Land, dat op där anerer Säit déi Schwächst vun deene Schwächste bestrooft, dat Leit, déi aus wéi engem Grond och ëmmer keng voll Aarbechtsplaz hunn an hir Pai mussen opstocken, e Complément RMG bezilt, dee se net iwwert d'Aarmutsgrenz hieft. E Complément, dee kann drastesch gekierzt ginn, soubal deene Leit, déi oft a ganz schwierege Situatioune sinn, e Feeler ënnerleeft. E Land also, dat Räicher Kaddoe mécht an Aarmer bekämpft. Fir déi Lénk ass et ganz kloer, wa Lëtzebuerg wëllt d'Aarmut bekämpfen amplaz déi Aarm, da muss de REVIS op enger Héicht sinn, datt ee mënschewürdeg dovunner liewe kann. A wann Aarbecht sech loune soll, da muss de Mindestloun däitlech iwwert der Aarmutsgrenz leien. Kolleeginnen a Kolleegen, Konservativ Politiker, déi eis Sozialsystemer wëlle schwächen oder net wëllen investéieren, bréngen ëmmer d'Argument vun der Jugend ervir. Mir däerfen deenen nächste Generatioune keng Scholden iwwerloossen. Dobäi si wichteg Investitiounen oft vill méi wäert wéi e puer Scholden. Mee déi gréisste Schold, fir déi déi nächst Generatiounen eis ganz bestëmmt net wäerte Merci soen, dat ass eis desastréis Ökobilanz. Mir hu mat ee vun de gréissten CO2-Ausstéiss pro Kapp an eise Ressourcëverbrauch an eisen ekologesche Foussofdrock, déi sinn enorm. Mir brauchen endlech eng kohärent Strategie, wéi mer dat ännere wëllen. Am Moment gesäit et éischter esou aus, wéi wa mer hei e bësse géinge pléischteren an do e bëssen heemelen, mee iwwerzeegend ass et net. Op där enger Säit gëtt zum Beispill endlech, no joerzéngtelaangem Stëllstand an den ëffentlechen Transport investéiert, gläichzäiteg awer och d'Autobunn ausgebaut an den Elektroauto als Allheilmittel ausgewisen. Dobäi ass en Elektroauto och just dann propper, wann de Stroum, deen e verbraucht, erneierbar ass. An dat ass am Moment net de Fall. Ausserdeem, an dat gëtt oft vergiess, ass den Elektroauto an der Hierstellung vill méi opwänneg a brauch vill méi rar Ressourcen, Ressourcen, déi deelweis zu mënschenonwürdege Bedingunge gebuerge ginn. Eng positiv Ökobilanz léisst sech eréischt no ville Jore weisen. Dovun, dass en elektreschen Auto genau esou am Stau steet wéi en Auto mat engem Dieselmotor, schwätze mer elo mol guer net. Et gëtt also keng Alternativ zu engem massiven Ausbau vum öffentlechen Transport. An do gëtt et genuch ze dinn. D'Infrastrukture sinn deelweis an engem fuerchtbaren Zoustand an d'Offer léisst och wierklech ze wënschen iwwereg. A wa mer gär hätten, dass méi Leit op den öffentlechen Transport zeréckgräifen, da soll deen dach endlech fir jidderee gratis sinn. Déi Lénk froen dat scho säit Joren. Mir mussen och endlech massiv an d'Entwécklung vun erneierbaren Energien investéieren. D'Zil muss sinn, mëttelfristeg zu 100 Prozent erneierbar Energien ze verwenden. Dat funktionéiert awer net, wa mer esou weiderfuere wéi bis elo. Well fir d'Zil vun der EU ze erreechen, bis 2020 grad emol 11 Prozent erneierbar Energien ze benotzen, Mä mär eis ganz einfach, Lëtzebuerger Prinzip, mär kafen déi néideg Statistiken einfach bei de baltesche Staaten an. Dat ass effektiv méi bëlleg wéi an d'Entwécklung ze investéieren, dat ass awer och méi sënnlos. Fir eis als Lénk stellt déi ekologesch Transitioun eng Prioritéit duer. Mär kënnen net méi esou weidermaachen wéi bis elo. Mär musse manner Energie verbëtzen an erneierbar Ressourcë mussen Iwwerhand huelen. An eiser Landwirtschaft muss vill méi Wäert op biologeschen Ubau geluet ginn. Lëtzebuerg muss op all Niveau ophalen an Entreprisë mat negativem Impakt op eis Ëmwelt ze investéieren. Där gesitt, et ass e villschichtegen Dossier. Op ville Plaze feelt et un Investitiounen. Mee virop feelt et mol un enger Strategie, un engem éiergäizegen Aktiounsplang, deen d'Weeche fir eng ekologesch Transitioun leet. Kolleeginnen a Kolleegen, viru genau zéng Deeg war internationale Fraendag, oder fir méi genau ze sinn, internationalen Dag vun de Rechter vun der Fra. An all Joer den aachte Mäerz kënnt déi selwecht Fro op, Brauche mer esou en Dag iwwerhaapt nach? D'Äntwert ass ganz kloer Jo, well och am Joer 2018 ass d'Gläichberechtegung vu Mann a Fra nach net erreecht. Frae sinn iwwerduerchschnëttlech staark betraff vun der Prekaritéit. Mir hunn et oft méi schwéier, um Aarbechtsmarché Fouss ze faassen a mir verdinge manner. Den Gender Pay Gap, also den Ënnerscheed an der Pai tëscht Männer a Fraen, ass nëmme eng Realitéit. Dobäi kënnt, datt Aarbechten, déi majoritäirement vu Frae geleescht ginn, allgemeng manner gutt bezuelt sinn. Ech erënneren nach eng Kéier drun, datt d'Botzpersonal nach ëmmer viru Geriicht streide goe muss, fir no zéng Joer de qualifizéierte Mindestloun ze kréien. An anere Beruffssparten ass dat längst akzeptéiert. Vue dass vu Fraen automatesch erwaart gëtt, dass se sech ëm d'Kanner këmmeren, hu se oft grouss finanziell Schwieregkeeten am Alter oder no enger Scheedung. Mee och soss, mir Frae mussen eis ëmmer nach sexistesch Alldagsremarken ulauschteren, mir ginn op eist Ausgesi bewäert an hunn e schlecht Gefill, wa mer am Däischteren alleng ënnerwee sinn. Et gëtt nach ëmmer Leit, déi eis Frae wëlle soen, wat mir mat eisem Kierper däerfe maachen a wat net. An eis ginn d'Suen aus der Täsch gezunn, well fir de Staat, zumindest wann een d'TVA kuckt, ass dat heiten nach ëmmer e Luxusartikel. Mee mär Fraen hunn nach ni kleng bäiginn. Mir hu scho villes erreecht. Eis Virfahrinnen hunn eist Wahlrecht erkämpft an hautdesdaags hu mer d'Méiglechkeet, als Ingenieurinne Brécken ze bauen. Mir hunn der LSAP kloer gemat, dass mir keng rosa Posch brauche fir Anung vu Politik ze hunn. A weltwäit stinn d'Fraen op a wiere sech géint d'Belästegung an all hire Formen, andeem se soen, Me too. A wann Der Iech ëmkuckt, da gesitt Der, dass hei vill, ganz vill Frae sëtzen, déi prett a motivéiert sinn, fir och déi nächst Erausfuerderungen unzegoen. Kolleeginnen a Kolleegen, wéi Der wësst, sinn dëst Joer Wahlen. All Partei steet an de Startlächer, fir de Wahlkampf op hir Aart a Weis anzelauden. Just den Haaptacteur, Schéngt iwwerhaapt keng Loscht ze hunn, an zwar de Wieler. Leit, mat deenen ech an der leschter Zäit geschwat hunn, si virun allem genervt. Et ass immens schued, datt eng vun de gréissten demokrateschen Errungenschaften, nämlech dat allgemengt Walrecht, haut just nach als nerveg Pflicht ugesi gëtt. Mee de Leit kann ee kee Virworf maachen, wann een iwwer Joerzingten ëmmer nees déi selwecht Nimm an der Chamber gesäit, wann an den ëffentleche Seancen iwwerhaapt kee wierklechen Debat méi stattfënnt, well sou virerar kloer ass, wéi wéi eng Fraktioun ofstëmme wäert, wann ëmmer méi géint den eigentlechen Interessi vun de Leit gehandelt gëtt. Da wierkt Politik effektiv net ganz sexy. Et ass kee Wonner, datt d'Leit sech net fir politesch Sujeten interesséieren, wa Parteien hir Spëtzekandidaten an hir Kandidatelëschten designéieren, éier e Walprogramm virläit, wa wochelaang driwwer diskutéiert gëtt, a wéi engem Bezierk wéi eng Kandidat een untrëtt, wann eng Partei ëffentlech seet, si willt egal wéi an déi nächst Regierung kommen, egal mat weem. Wa Wahlkampf gefouert gëtt mat der Angscht vun de Leit, Angscht ëm eis Sprooch, Angscht virum Auslänner, Angscht virum Onbekannten, Angscht virun enger Verschwörung vun all de lénks-gréng versiffte Parteien am Land. Kolleeginnen a Kolleegen, déi Lénk ass eng Beweegung. Eis Membere kinnten net méi ënnerschiddlech sinn. Kuckt Iech ëm, Jonk an Al, Lëtzebuerger, Net-Lëtzebuerger. Gewerkschaftler, Kënschtler, Staatsbeamten, Studenten, Pensionnairen, Salariéen, Leit, deenen et gutt geet, a Leit, déi haart kämpfe musse fir d'Enner zesummen ze kréien. Déi meescht vun eis sinn nieft déi Lénk nach op villen anere Plazen engagéiert, a Gewerkschaften, op der Aarbecht, an ONGen an a Veräiner. Wat eis all verbënnt, ass de Wëllen, eis Gesellschaft ze veränneren. Hin zu enger Gesellschaft, an där Aarbecht nees belount gëtt, wou jidderee ka vu sengem Salaire liewen a keng Angscht brauch ze hunn, am Alter an Aarmut ze versénken, wou déi selwecht Aarbecht mat der selwechter Pai belount gëtt, wou déi schaffend Leit op hir Aarbecht matdecidéieren a selwer profitéiere kënne vun deem, wat geschaf gouf. Eng Gesellschaft, an där Räichtum eng gewësse Responsabilitéit mat sech bréngt, an där Entreprisen, déi sech et leeschte kënnen, a Kapital nees méi héich besteiert ginn, wéi déi schaffend Leit, wou d'Ëmverdeelung endlech vun uewen no ënne funktionéiert an net ëmgedréint, an där all Mënsch säin Deel bäidréit, soudass eis Sozialsystemer nëmmen nach méi staark an d'Zukunft kënne goen. Eng Gesellschaft, déi et hirer Jugend nees erlaabt, vun hirer Zukunft ze dréimen, amplaz vum Schoulalter un just drop getrimmt ze ginn, erfollegräich an d'Hamsterrad gesat ze ginn, Schaffen, Scholde bezuelen, schaffen, de Loyer ass ze héich, schaffen, schaffen, schaffen. Eng Gesellschaft, déi d'Jugend nees net méi just benotzt, fir géint eeler Generatiounen auszespillen, mee déi eis nolauschtert. déi net vergiess huet, datt mer viru fënnef Joer zu 17.000 op d'Strooss gaange sinn, fir fir en Zougang zur Bildung gekämpft hunn, eng Gesellschaft, déi endlech jidderee responsabiliséiert an zur Keess biet, amplaz ze probéieren, eis Pensiounen ze kierzen. déi eis Jonker net méi als Virwand hëlt fir eng Spuerpolitik anzeféieren, mee endlech an eis Zukunft investéiert, an de Logement, an den öffentlechen Transport, an de Klimaschutz. Eng Gesellschaft, déi den Ëmweltschutz konsequent virun de Benefiss stellt, wou op erneierbar Energien an eng zirkular Ekonomie gesat gëtt, amplaz de Weltraum ze kolonialiséieren. Eng Gesellschaft, déi sech wiert géint déi aktuell Spiral vun der Militariséierung, déi net dem Trump dem Trump seng Muechtspillecher matspillt an oprüst, déi ophält an d'Rüstungsindustrie ze investéieren a sech de Pazifismus op de Fändel schreift. Eng Gesellschaft, déi jidderee mat abezitt, wou net eng Minoritéit iwwer eng Majoritéit decidéiert, mee wou jiddereen säint ka bäidroen an op seng Aart a Weis Undeel um Wandel huet. Eng Gesellschaft, déi sech net méi alleng ëm d'Kapital dréit, mee déi de Mënsch an de Mëttelpunkt stellt. De Mënsch, dee schafft, mee och genuch Fräizäit huet, fir sech ëm sech, seng Kanner a säin Ëmfeld ze këmmeren. De Mënsch, deen am Aklang mat senger Ëmwelt lieft a keng Angscht virun Aarmut muss hunn. Méi Zäit, méi Undeel, méi vum Liewen. Mir all heibannen, mee zesumme mat de Leit dobaussen, sinn engagéiert fir Verännerung. Soen Iech Merci.